mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau
ndo livhuwa a tshi kha ḓivha madekwana avhuḓi kha belran news wo tevhela news weekly court reports na mpho felicia mudau Sa nga misi vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o to ṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina, Makhado, Collins Tshavhani khathihi na Thulamela. Hune kha ri thome ngo lavhelesa mulandu wa muṱhannga wa ḓo vhonala a tshi khou gwa vhiḓa ḽa khaladzi yawe mavhiḓani a dopeni kha ḽa Shenzha vhuponi ha Nzhelele U ḓo dovha hafhu u ḓivhonadza phanḓa ha Khothe ya Madzhisiṱaraṱa wa Ṱhohoyanḓou nga Musumbulowo wa vhege ino. Muhumbulelwa ane a ḓivhea nga Tibor Lidzepe wa miṅwaha ya furaru o vhonala a tshi gugulula vhiḓa ḽa khaladzi awe a sumbedza zwauri u ṱoḓa u panga maluvha khaḽo ṅwahani wo fhiraho. Zwino tshifhingani tsho fhiraho khothe yo fhedzisela i tshi khou dzhia tsheo ya uri ndi khwine muhumbulelwa a tshi bvisiwa khothoni nga ṅwambo wa uri Madokotela vha khou sumbedza zwo ri tshi ḓa kha sia ḽa zwa muhumbulo ha ngo lugela u senga. Zwino khothe yo fhedzisela khou dzhia tsheo ya uri muhumbulelwa a vhuye nga ḽa vhufumiṱhanu Tshimedzi gidimbili fumbili ṱhanu nga murahu musi nga ḽa vhuṱanu ḽo fhiraho ho vha hu si na muḓagasi khothe. Ri bvela phanḓa khathihi no khunyeledza New Zouglou Court Reports ngo lavhelesa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Dzanani ye ya fhirisela phanḓa mulandu wa muhumbulelwa a no khou hweswa mulandu wa u tshipa ṅwananyana Muhumbulelwa vhane vha ḓivhiwa nga Vho Maine Vho Mavhungu Andrews Mashaba vha miṅwaha ya fu sumbe nthihi vha khou hweswa mulandu wo tshipa ṅwananyana wa musidzana wa miṅwaha ya fumi iṋa. Ri tshi lavhelesa tshiwo itsho ndi tshiwo tshe tsha itea Nzhelele vhuponi ha Mudimeli nga ḽa mbili Khubvumedzi gidimbili fumbili iṋa zwino zwo ralo Vhomaine vha khou sumbedza zwauri vhone a vha ḓivhoni mulandu kha zwine vha khou pomokwa zwone. Zwino khothe yo fhedzisela i tshi khou pfukisela mulandu uyo u ya kha ḽa vhufumiṱahe u swika fumbili-nthihi Lara gidimbili fumbili-ṱhanu u pfa zwinzhi kha ri pfe musi mudzulatshidulo wa Action SA fhano tshiṱirikini tsha Vhembe, Musanda Vho Khwaranṋengokhulu vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. A zwo ngo tou tshimbila zwavhuḓi kha heyi case ya yo u tshipa yo u tshipiwa ha ṅwana nga mafhungo a uri statement tshine tsha vha tshi hone doketeni hoyu o tshipiwaho kana ṅwana u khou ri a si statement tshe ene a vhudza mapholisa zwe zwa statement tshe tsha nina tsha vha tshi hone doketeni ndi tshiṅwevho a tshi elani na tshe ene a vhudza pholisa ende zwiṅwe hafhu u- ṅwana u khou ri hetsho sitatimende pholisa ḽo ri ḽi tshi fhedza u tshi ṅwala a ḽo ngo mu vhalela murahu zwino hu khou pholisa ḽi khou tea u dovha ḽa ya ḽa humela kha ṅwana uri hu dzhiiwe state zwe zwa itea zwe zwa itisa zwone not hetsho tshine tshi nga vha wo tshi dokeni ngo zwine zwa vha tsha vha tshi hone a si tshine ṅwana a ri ndi tshe a mu vhudza zwone